silent killer haamiri anotomeka shuwa kuti araima achimeka sense unogona kutanga uchiseka but you end up finding sense in what he says i respect silent killer respect unosewo silent killer

mukana ngwere yakatanga 2006 right now is the right time for ngwere mumboinzwa yemulonyeni ngwere is one of the greatest ukaonana muchisezana zvekuti ange mukuita madimikira kana munhu asipo mwana mwari vachi eh. hamusi eh. kupiwa mukana weground munomboziyei kana maita zvinhu zvenyu tangai nengweri kwete kuti dzimwe dzese ndere vaudze ndiri kuspreada kuita kunge chirwere

hanzi yaterere ane mukonyo nekuti mazara mese muchitaura apa ndada kusiyana toputisa grineti pageti ipana grineti ndoda tozomutwora two beti ndokutadza kuti nini ndiri 1 2 3 4 beti kwakumucheka futi nemareza bleti tadza kuti i am not afraid because anytime ndiri redi aewa mira kutekuta rusha holani holani chief kaimacho tada kuita ndikuda kuti kilaka silent mm. ndikuda kuti mumboroverana kona ngale mfana wangu ndimbonoti asimberi eh, eh. ah, mozonopedza nayepatinenge ti challenge saka honai boys angu boys angu honai honai eh. kona ngale bikapunoseo but panguva inoyi chengetangu ndiye ndangopindura zvandanzwa zvichase Eh, zvichiitwa Ehe. ayewa matopedza ipapo dara chandoziva ndechekuti ka Eh, ha demambo kasiya ndopakasi- ndopodaro Chipokasiya Wala, iri. chimene mbo- mombodzorerana ka three futi Ah, ma- mombodzorerana ka three Izwai kamdara Eh, todaro. kudzorera nekudzorerwa zvakasiyana Right, todaro. ngatidzoreranei mambotorerandakasorry zvako sorry zvako terambanaiwe utaure ndakaiwe ndongotonyarandokumbirawo timu yangu chinzwai manje mdara mdara ndamboudza chinhu wani mdara mokona kuti apana makatokana mapa ground rekuti ange mukuvateerera ka

Vati chaitika ndechekuti hondo wobva wati eke hazvina kutanga hondo andisi wehondo andisi wehondo ina andisi wehondo inzwa mkoma ina andisi wehondo

uyu mdara wanaye ka uyu chakatombowirirana zvekuti mwana mwangu Eh. totengera tumajagwani ka Eh. saka hatingoitike clash kako murudo murudo titore mari mangwana tinotora mari akanondirambira pamberi pechi pemheni Mambo- Hamusadaro. sema place same sani mamuzwa collab yasenekila na bulot because ndoimba iwe unotaura alright sorry saka saka sale ini killer ndotaura but ini none bwe zangu ndorira pura vapana vakatanga Ah, saka saka because short ona mdara Eh. mdara chakakosha mdara kamdaona kuti ndakasiyana naye Eh. chimbosechaikana paintaneti handika muchaona kuti even mafeki

tangoteerera mkoma mkoma mkoma ini ndiri manje zvamaitaura zvekunzi kutyora mabhanditi inini manje handiite iyoyo manje manzi mamkoma mabhanditi aenda saka unongochimatya ndikaiwa but ona bhazi yangu sei achero mabhanditi aendakoma imunomhanya panapa musamhanye takura boys dambokudzai munyaya one dambokudzai nyaya one boys ambokudzai nyaya one blot inzwai na blot takamboti tichienda ku cape town tiite semtege inga kundifinya mira unge ndiri support unoziva chinzwai boys ah, chinzwai boys pamwe pacho blot ka tiregei tinoona mwari mwana oh boys zangu ora idzi ndapanzwa boys zangu inzwai boys zangu ndokumbirawo eh. iyi yatopera iyi takusangana ku 31 uh, pastage ngwere yati ini ndakabvuma ndabvira hondo ndakaibvuma kubva kudhara ivo ndo vairamba bada kusa vanoida pamberi pevanhu uh, tikusanganatifonera jama ndati inini handiimbe handitaure ndinoimba saka pauri kuta uri kuimba handisi kuimba sindiri kutaura eh, pasi paridhimu ini ndogona kutotedzerwo sauro saka takotedzera sauroka ndenda kunzi ndoimba blot ndakablot unomboziva tichiiboyzanguboyzmirai boyz mirai mirai boyz boyz talamane ndipo ridim ndipo ridim onai boyz zangu onai boyz zangu onai boyz zangu zvandakuda zimbabwe muri kuona its exactly 27 after 11 ndipo ridim onai zviri kuitika panapa zviri kureva kuti this is official

thank you very much blots eh, chandafarira ka ah, pamberi pezimbabwe wabva ngoti godfather nyaya iri mumastreets eh. ko handiti nyaya ndeyecup clash ngatingopedzana nekupi kucup clash uri kuona kuti ndikaenda pafacebook izvozvi ka eh. ah, pane vanhu 3.4 vari kunakirwa kuti cup clash iya yazotapira yakuchitapira because dinga bharanzi akumhanya zvakaomarara amai wii Ah, dinga Sa- dinga- silent killer, kuma dinga- friends ako. dinga izita ah, ndikazokutukira baba wako Aiwa, usadaro, usadaro, unozonditinire usadaro, usadaro, usadaro. aiwa mai handidaro ndati ndikazokudaro ah, unogona kunditi ah, nda- ndakaipisisa but apa apa ndokugumira chete pakuti ona ona mufana wangu shoko rekupedzisira silent killer kumafanzi ako takuda kutoimisira panapa shoko rekupedzisira kumafanzi ako